Selâm aleykum, ürmetli dostlar avlaçıqlar! Efirde Ayat dersleri programması. Sizlernen kenede men Naile Osmanova. Ve men Ayder Memetov. Naile, bizde bugün pek meraqlı musafir, bilesiñmi? E, bilem.
Kel, endi men tanış eteyim. Yahşı.

E, siz handa doğdıñız? Biz, men doğdım sürgünlikte, Özbekistanda, Yañigöl şeerinde.
Siz qayda oqudıñız?
Yañigöl şeerde oqudım mektepte. Soñ Qırıma kelip, qartanamı ketirip, doqsanıncı senelerde Qırımda, Hurman rayonında oqudım mektepte.
E, siz yahşı mektepte oqudıñız? Yahşı oqudım. Ya üçler, ekiler bar edi? Bar edi.
Ulusız olmay oğlan balalarda. Bar edi. Üçler bar edi. Dörtler, beşler. Analar, balalar sizni söge ediler?
Doğrusını aytqanda, meni sögmezdiler. Er vaqıt anam aytar edi, babam, biz tırışıyıq señ içün. Sen kereksiñ bilgi almaya, oqumaya. Başnen çalışmasañ, elnen çalışacañ. Ya nasıl mektepni bitirdiñiz? Dört, beşlernen.
Ya siz mektep soñunda qayda bardıñız? Oqumaya? E, oqumaya.
Men mektepten soñ, Vardım. Şimdi men size aytarım nas. Mektepten soñ dayım çalışırdı balabam bir şirkette, mebelniy fabrikada. Mebel yapardı. Men kirdim anda işe, dayım aldı bilgisayar. Men bilgisayarnı pek severdim. O vaqıtları, doqsan dördünci seneleri pek az edi bilgisayar. Men bilgisayardan matematikanı pek severdim. I, vardım anda çalışmaya, dayım aldı işe çalışmaya, bilgisayarda endi başladı o iş. I, kirdim kommunal mebelnıy tehnikum, soñra universitet oldı, anda oqumaya. Ondan soñ tehnika o bilgileri çoqalıp, banklarda başladım, banknen, buğalteriyanen oğraşmaya. Soñ bankka işe kirip, bank kreditnıy-finansovoy bitirdim. Doğrusını aytqanda, soñacız bitirmegencez, anda meni işe de aldılar. Men anda em oqudım, em ders berirdim.
Ya derslerni birmege pek qıyın edi?
Yoq, men dersleri severdim. Hisabnı severdim. Tarihni pek severdim, spornen oğraşardım. Soñ Özbekistanda biz ekinci sbornıy ediq, ekinci taqım ediq. Yañgölde birinci yer alırdıq, Taşkent vilâyende birinci yer alırdıq. Soñ Özbekistan kandidat master sporta basketbol boyunca edim.
Yahşı oynaydınız? Yahşı oynar edim. Rası osnovnoy taqıma kire edim. Soñ keldi Qırıma. Qırıma keldim. O ağır vaziyetler mında edi. İşe almay isteyemez ediler almaya bizi. Allaya şükür, iş de taptım. Alabaşkan rad köyünde, muesebeci olıp. Rustem ağa Bekirov işe aldı, men onı yardımcı edim, müesebeci olıp. Kirdim TNUE universiteti, Qırım tatar tili ve edebiyatı oquşa. Onı da bitirdim. Üçünci aliy diplomı aldım. Balaları oquttum mında. Arslan merkezde çalıştım eki sene. Arslan merkezde Bağçasarayda Bazar künleri varırdım, anda ders verirdim balalara, qırımtatar balalara. Ögretirdim şahmat oynamaya. Ders verirdim bilgisayardan, buğgalteriyadan. Ögretirdim şahmat oynamaya, basketbol. Qırımda da men aldım kandidat mastera sporta. Qırım boyuca on sene oynardıq mında. Bütün Qırım boyuca birinci, ikinci yerleri bizim taqımımız alardı. Hurmanlı rayonı. Mında bizde bar balaban bir sport kompleks, Alabaş Konradta. Eki taqım oğlan balaları, bir taqım qız balaları ögreterdim basketbolnen. Olar Qırım boyunca birinci, ekinci yerleri alardı. Ya sizde talebeler çoq edi?
Umumen sayğanda biñlernen talebeler edi. Universitette men ders bererdim. Qırımda mende üç yüz, dört yüz talebe de bar edi. Men mında Amurskiy, Alabaş Konrad mektebiniñ balaları ögreterdim basketbolnen ve belge sayarnı ögreterdim. Arslan merkezde, aqlımda yoq, senede dört ya da beş gruppa edi. Men anda eki sene çalışardım. Ya ne qadar yıl oca olğan ediñiz? Oca, men fakultativ oca edim. Men asasiy işim edi selsovette. Men köy şurasında muasebeci olıp çalışırdım. Bazar künleri men Arslan merkezde ders berirdim. Anda on beş-yigirmi bir gruppada balalar olsa, altmış-yetmiş, eki senede yüz elli-eki yüz bala mende bar edi. Ya Qırımnıñ en, sizde en, Qırımnıñ en sevimli yerler bar? Eñ sevimli yer Qırımda ana-babalarımnı, qarbabalarımnı toprağı, Yalıboyunıñ yanında, Aluşta köyünde. Aluşta şeeriniñ Küçük Lambat köyünden. Babam tarafı. Anam tarafı Yalta, Kekeynesten. Ya siziñ balalıqta sizde eñ sevimli oyuncaqnıñ barmıdı? Menim balalıqta oyuncaqlar, nasıl bütün balalarda edi oyuncaqlar, samokat, ayaq maşinası, gezerdim, qartanama yardım eterdim, bütün şeerde gezerdim, basketbol oynardım.
Ya nasıl masallar sevediñiz balalıqta?
Balalıqta Aladin oqurdım, baqardım, severdim. Bizim, men küçük olğan, bala olğan vaqtımda bizde çoqça işnen oğraşır edik, doğrusını aytqanda, boş vaqıtları. Çünki vaqıt tole edi, qartanalalarıma yardım etmege kerek edi. Anda barardım, daime, tizeme, qartanalalarıma. Men torunlardan büyükleri edim. Epsine barıp yardım etmege kerek edi. E siz evden qaça ediñiz? Evden.
Qaçar edim? E. Yoq, anda qaçmaya. Men varardım tizeme, dayime, emceme. Özüm park bar edi, olar aqça bererdi maña, rahmetli Umer emceme varardım, o berber edi. Çıqaradı, men birinci, eñ büyük torunı edim. Bütün soylarnıñ arqasına, ortalarda. Bir kümüş verirdi maña. Bir kümüşe bilesiñ ne qadar morožnıy olur edi almaya, doldurma, doldurma olur edi almaya, gezmeye varardım. O vaqıt endi başlardı o Disneyevskiy masallar. Bizde bir kafe bar edi, biz anda varardıq masal baqmaya. Soñ qartanam babama anası, Şef-povar edi Yangiöl restoranında. Anda barardım, maña aş içün problem yoq edi. Onı tatası Yangiöl restoranında aş yedi şef-povar. Oña barardım. Men severdim gezmeye, qaçmay degil, gezmeye bütün soylarımda, hartanalarda. Har babama barayım, hartanalarıma barayım. Birisi on kapik, birisi on beş kapik, birisi bir kümüş, Aqça toplaradım, olar bana berir. Soñ avul kafelere barardım. Ya eger sizde balalıqta maşina vremeni olsa edi, siz ne tirişmege istey ediñiz?
Ne tirişmege istey edim? Anda u vaqıt menim sınıfta yigirmi, qırq üç baladan yigirmi sekizi qırımtatar edi. O vaqıtnı alıp, nasıl toplum biz bir-birine yardım etip, quvandırıp yaşar edik, Qırım'a ketirip, balalığımı Qırımda aveslik eterdim. Çünki menim qar tağına, qar babalarım hır ulaf Qırım içün edi. Men aşın nazı etmay isteyim. Ğururlanam, çto menim balalarım Qırımda doğdılar, Qırımda öseyler, i qısmet olsa, Qırımnıñ saibi da olacaqlar. E sizde balaban qorantanız bar? Bizim qorantamız balaban olayatmay? Ya, ne qadar bala sizde? Dört balam bar, üç qızım, Nazlı, doquz yaşında, Hatice, yedi yaşında, Elmaz, beş yaşında, İ küçük oğlanım Geriyehan, u dört yaşı tolacaq mına bu ay. Ya ana-baba aqqında bir şey aytarsıñız?
Anam-babam, anam çalışırdı menim konsernıy zavodda, laborant, naçalnik tsehı, bu hısabnen oğraşırdı. Babam aydavcı edi, maşnada, er vaqıt arabanı aydap yürerdi, kamaz, zil olsun. Eki qadem var, qızqardaşlarım. Arzı birisi Bahçısaray tarafta yaşay. Ekinci qardaşım Sevilya, o Canköy tarafta yaşay. Ya siziñ balalar nenen oğraşalar? Meni balalarım meni quvandırıp, güzel. İşnen oğraşalar, doğrusını aytqanda. Meraqlı ve pek kerekli bizim halqımız içün. Tilli saqlap, bu işnen oğraşalar. Ularda bar YouTube kanal, bizde YouTube kanal bar. Biz o YouTube kanalda tırışıyıq bizim tilimizi bütün dünyağa köstermeye. Bütün türk, türkiy tillerini bağlanışınen oğraşayıq. Bizim nesilimize qaldırmay isteyik ana tilimizi. Ana tilimizi qorçalayıq. Ana tilimizi inkişaf eteyik. Ana tilimizde tırışıyıq yapmaya çoq video nazaytayım size, çoq video material, çoq video Ana tilinde olsun internette, çünki öyle maqsat çıqtı bizde, ne vaqıt balalar başladılar ösmeye. Nazlı üç, dört yaşında ne vaqıt başladı masalları baqmaya. Biz baqardıq Lâle kanalı, biz baqardıq ATR diye bir qaç masallar edi, türk kanalları baqardıq, uzbek kanalları. Bizge yaqın tillerni, türkiy tillerni baqardıq. Soñ öyle maqsat çıqtı, balalarğa bir şeyler yapmaya, ştob olar quvanıp, ögrenip, ana tilimizni ögrendiler. Başladıq çalışmaya, video çıqarmaya, yazmaya balalarğa. Soñ balalar özleri başladılar er şey yapmaya. Nazlı özü başladı alıbarmaya öz blokları, aş pişirmeye, evi temizlemeye, ders yapma. Milliy oyunlara barıp, andan köstermeye, nas doğru oynamaya kerek, nas doğru özüni köstermeye bütün, ne aytmaq isteyim, iştirak eterdik bütün konkurslarda. İ nazlı qızım başladı birinci yerleri almaya. Köbelek konkursı olsun, başqa şeerlerniñ konkursı, şeerlerni pek tez ezberley, pek güzel söyley o şeerleri. Soñ Hatice qızım başladı. Bizim kanalımızda, ne aytmaq isteyim, üç yüzge yaqın şeerler ezberden aytılmış. Oqumış degil, ezberden aytılmış. Nazlı ezberley şeeri. Aytay, bir qaç kün keçey, Hatice onı özü, Nazlı'nı diñlep, o da ezberley. Ondan soñ elmasçıq ösmeye başladı, beş yaşı oldı. Bütün şeerleri o da ezberlep başladı. Endi Gerihan oğlanım başladı ezberlemeye. Ne aytmay isteyim, able bağlantı video çıqarmaya istesek, qoysaq, başqa balalar onı baqıp, Bir kere eşitseler, ikinci kere eşitseler, de, bala-bağçaya kerek olacaq bir şeer, mektepte bir şeer kerek olacaq. Bir-iki kere andan diñlep, bu kanaldan diñlep, o bir kanaldan diñlep, hatırada qalacaq. Soñ istese, istemese, hatanasına baracaq, musafirlige baracaq, aqılında tutacaq sözlerni, şeerleri. Pek meraqlı i faydalı olacaq balalar içün. Mana şimdi muz kanal aqqında aytaydıq. Ya nasıl olar tapmağa?
Bizi tapmaya pek qolay. Biz çoq düşündük naz adını qoymaya. Soñ üç qızımız bar. Onıñ içün qoydıq Mis Karaçöl soyadımızı. Mis Karaçöl Yutübde bütün platformalarda bar. Asasiy kanal Yutübde. Feysbukta, Odnoklassnikte, Whatsapp, Twitterde, er yerde bar, no, ne aytmay isteyim, Miss Karaçöl kanal Yutubte ve oğlan, Gereyhanniñ kanalı da bar Yutubte. Gereyhan Karaçöl ve Miss Karaçöl. İ, ne aytmay isteyim kanal aqqında. Yutubte çoqça kanallar olsun. Meselâ, ne aytmay isteyim, Krım Junior kanalı bar. Pek güzel, meraqlı kanal balalar içün. ögrenmek içün bizim kanallarımız eki dene bar. Sondan çoq bir on dene kanal bileh, kim güzel çalışey, ögretey balaları. Maşalla olara aytmay isteyim, böyle kanallar, bizim kanallarımız kibik, Mes Karaçöl ve Gerihan kanal, Karaçöl kanal kibik O, bizim tilimizni saqlaycaq. Böyle kanallar bizim tilimizni inkişaf etecek, bizim nesilimizge qaldıracaq şey o. Ne aytma isteyim, til olmasa, millet olmaycaq. Millet olmasa, devlet de olmaycaq. Biz ne istersek yaparıq, tilimiz olmasa, ne devlet olacaq, ne başqa şey olacaq. Eñ asasiy biz içün til.
Asana ha, mına şunday ayet dersler programması. Siz ne isteysiñiz balaçıqlarğa aytmağa?
Ne isteyim siziñ programmañız içün aytma. Maşşalla size, Naile, Ayder, pek güzel iş yapasız, alıp barasız ana tilimizde. Balaçıqlara isteyim aytmaya, böyle güzel proyektlere qol tutsınlar, baqsınlar, Bütün konkurslarda iştirak etsinler, ana tilimizde olğan soylar. Bütün mecmualarnı baqıp, oqup, yazılsınlar, Armançıq olsun, başqa mecmualar olsun. İ, size parlaq kelecek tileyim. Sağ ol size. Sağ olunız.
Asan ağa, biz sizni pek begendik. Siz öyle meraqlı şeyler aytıñız bizge. Biz sizni pek begendik. Çoq sağ olunız sizge. Size de sağ olunız.
Biz siznen salıqlaşamız. Endi mümkün biz sizniñ balalarınen tanış eteyik. Mümkün.
Keliñiz, tanış eteyik. Çıqıñız bağımıza. Bağımıza. Çıqıñız bağımıza, tanış eteyik.
Selâm aleykum, menim adım Ayder, bu ise Naile, selâm aleykum.
Keliñiz tanışılayıq.
Keliñiz, menim adım Nazlı, bu menim oğlan qardaşım Gireyhan, qız qardaşım Hatide. Qız qardaşım Elmaz. Demek sizde YouTube kanalınız barm? Elbet bar.
Ya, nesiz anda çıqarasıñız?
Biz anda çıqaramız milliy yemeklerimizni, nas biz qoqlalarne oynaymız, eglenceli videolarmıznı, şiirler aytaymız, yırlaymız, oynaymız. Ya siz öz kanalınınen pek ğururlanasıñız? Elbet ğururlanamız, çünki biz pek sevemiz ana tilimizni ve milletimizni. Biz bizim kanalımızda tek ana tilimizde videolarımıznı çıqaramız. O, maşalla sizlerge! Siz tek ana tilinde laf etesiñiz, e? E.
Maşalla!
Mına men ve Naile qırımtatar şiirler yazamız. Ya siz şiirler bilesiñizmi? Biz pek çoq şiirlerimizni ezberlep aytardıq.
Keliñiz, siz bizge şiirlerni aytasiñız? Elbet aytarıq. Menim eñ sevdigim şiirim Sen olmasañ. Seytumer Emin, sen olmasañ, aziz halqım, Kim qorçalar, şavle saçar yoluma? Sen olmasañ, bülbül qonmaz, Qalem tutqan qoluma. Sen olmasañ, kim parçalar Yüregimniñ buzların? Sen olmasañ, üşürüm men, buzlarım. Sen olmasañ. Yerde qalmaz ömür billâ ızlarım, Sen olmasañ kim eşitir Vatan degen sesimni, Sen olmasañ men ölgen soñ kim hatırlar nesilmi, Sen olmasañ ne ay doğar, ne tañ atar dünyada, Sen olmasañ ne Vatan bar, ne ana bar, ne baba, Sen olmasañ ne Yalta bar, ne deñiz bar, ne ada. Sen olmasañ yañğıramaz yerde, kökte yırlarım. Sen olmasañ yansın, batsın felâketli şu Qırım. Sen olmasañ, aziz halqım, kimge kerek bu dünya? Sen olmasañ, ey güzelim. Öksüzim men Qırımda. Maşalla, maşalla, pek dülber.
Endi bizge şiirimizni aytacaq Hatice. Yaqup Şakir Ali, Vetan. Vetanımız güya cennet. Pek minnettir er kere, sinimizde duyğularnı titretmekte o peri. Vetan demektir, imandadır, biz sevemiz Vetannı, memleket içün can berirmiz, qazanırmız biz şanı. O güzel, mamür yerler, qoyu yeşil tarlalar,

Vatana haqıñ kerek. Vatan demek tuvğan topraq, Şılı-şılı aqqan çoqlaq. Vatan demek tuvğan gelin, Çölde uçqan lelev selin. Vatan demek halqıñ derin, Tamır atqan teren-teren. Vatanım buzumlu diyar, Kerek degil saña çet yar. Vatanım bu urğan yürek,

O, menim bir ğururım. Men devletni qurarım. Maşallah, pek dülber.
Vay maşallah. Pek dülber.
E, pek dülber oldı. Çoq sağ olunız sizge. Biz sizni pek begendik. Aydı, dostlar!